Chibai leh vek u le, Hostel hrang tawn hriat. He thil ka tawn atang hi chuan Thlahrang ramhuai tih vel hi an awm loh ka ring tawh lo hrim hrim a ni. Kan khuaah chuan zirna school awm ve bawkin middle school thleng chiah a awm avangin Kan zir chhuak chu ka thianpa nen zirna sang zawk zir turin kan khua atang chuan khawpui lam chu kan pan ve ta a. Khawpui la chuang chhuak ngai lo kan ni bawk a, hlim pawh kan hlim dun khawp mai. Kan tum ram chu kan thleng ve ta a, office lam chu kan pan nghal a, Tih tur pawimawh awm ang ang te kan tih fel hnu chuan hostel kan awmna turah chuan kan invawm lut ve ta rawih mai le. Ka thianpa nen chuan room khatah chuan kan awm a, kan sir tawn tawnah hian zirlai dangte pawh an awm nual a ni. Kan tlentlai chuan kan zirtirtu chu lo kalin tawngtainate neiin min fuih pah luam bawk. Kan mut hma chuan kan roommate te chu lo lutin kan titi laih laih a, kan chanchin te ka han inzawt luam a, pakhat chuan ti hian han sawiin Tuna kan awmna room-ah hian thawm an hriat thin thu te, tawng ri bul bul thawm te, zawite a nui leh karh karh thin te, inhnit leh faih faih thawm te an hriat thin thu chu min hrilh ta a. In va fiah ngai na nge ka tih chuan, Ngai lo tih chauhin min chhang a. Nga ti nge a ka tih chuan, Kan room kawngka pawn lamah te hian Kal thawmte kan hriat zui thin avangin a ti mai a, Midangin an hre ve em ka tih chuan, Hre lo a niang tih chauh chuan min chhang leh a, an chhuak zui ta a ni. An chhuah hnu chuan ka thianpa nen chuan inmelh ralhin, Engmah chu kan sawi chhunzawm tawh lo, Zan chu lo rei ve zelin mu tur chuan kan insiam a, chutia kan mu chu zun chhuak avangin ka tho leh a. Bathroom-ah chuan ka va zung a, ka zung zo, ka thian pan, Ui! a tih thawt ri chu hriain Bathroom kawngkhar hawn pah chuan, Enge ni ta? ka tih chuan ka thianpa chuan min nuih suk pah chuan, Bag hi a lo tla thu ta, a tih chuan i va ho riau e aw. Tih pahin bag chu ka la a, a khaina ah chuan ka khai leh mai. A ni lah taka Kan bag chu kan khum lu lamah chuan kan khai a, bag a khai zo, ka mu chu mak chu ka ti ve tho mai. A bag hrui a chat bawk si lo, kan khaina lah a bung pawh ni chuang lo. Ka mut pah chuan vawina an thil sawi te chu ngaihtuah neuh neuhin ka hlau ve deuh chu a ni. Ka thianpa pawh chuan, A mak tiraw a tih pawh chu ka chhang let tawh lo. Zan khatnaah hi chuan bag thla tih bak hi chu thil dang tawn kan nei tawh lo. Kan zirlaite chu zir chhunzawm ve zelin bag thla tih lo hi chu thil dang tawn kan nei hran tawh lo Mahse, kan luh atanga a kar thumna chiahah chuan thil danglam tawn kan nei ta tlat mai le. A ngaite bawk chuan mu tur chuan kan insiam leh a. Khuma mut paha lehkha kan chhiar chu kan dah fel mu tur chuan kan intin tawh a. Midang te pawh an mu reh thuap tawh. Room tawp ber erawh lehkha an la chhiar ri tlauh tlauh mai. Ka mu siai siai tih chuan ka thianpa chuan min nghawk zeuhin thianpa zawi sap hian a tih chuan ka harh zawk. Ka la muhil nghet bik lo. Ka thianpa hmel ka en chu thil hlo a nei tih ka hre mai. Kei aiin a la dawi zawk a buai thlak. Enge ka tih chuan Mengseng suh, ngaithla rawh chu i hre ve em a tih chuan Eng chu maw? ka la ti hram. Pen thawm chu a tih tak ah chuan ka ngawi chiang hle mai. Chutah le, kan room kawngkhar puan lamah hian a ri ta chhet chhet mai le. Kan room zawn a thlen chuan a ding tih kan hre thei. Ka thianpa chu Kheuh zeuhin, Dar eng zah nge? ka tih chuan dar khat a lo ri tawh. Ka thianpa hnenah chuan, Min tih thaih an tum a ni lo maw? Va en ang ka tih chuan ka thianpa kha a phur zan lo chu ni e. Ka tih luih tlat takah chuan kan tho kawngka kan va hawng chu tumah kan hmu lo. Thli tho vut chuan min rawn chhem thut chu awi tih thatin kawng ka khar nghal. A ui lutuk ka thianpa chuan ti nghalin a hnar a hup a, kei pawh chuan mak ka ti a ni. Khatia thli a rawn tho a rawn tho hu kha a ui a ni. Kan room chu a ui vut vutin ka hria, rei lo ah chuan a reh ve mai a, Ka hlau tawh, mahse ka thianpa kha hriat tir erawh ka tum hran lo. Chutia kan ding reng chu ka thianpa chuan, Ka inthiar duh a nia a tih chuan, Va inthiar ta che ka tih chuan a sawi chhuak ngam chiah lo. A hlau tawh, a hmelah chuan ka hmu thei a ni. Ka lo nghak ang che ka tih chuan bathroom kawngkhar pawh khar tawh lo khan a thu ta kur mai a nih kha. Inthiar zo chu kan mu leh a, chutia ngawi renga kan mu chu bathroom tui chu a haw ta pur pur mai le. Kan phu zawka ka thianpa chu en he haw in, I off na nge ka tih chuan i hmuh ve reng kha a tih chuan nia ka lo ti ngawt a, a lo chhuah dawn a a her tawp kha ka hmu ve bawk a ni. Hlau chung chung chuan kan va off leh a. ka thianpa chuan thil thleng hi thianpa kei zawng a tha ka ti lo tawp mai a tih chuan ni lo thianpa muhil tawp ila engmah kan hre lo a ni mai ka tih pawh chuan muthilh chu har duh tawh khawp mai puan chu in lukhuh in kan mu ta ngawt a engmah erawh kan hre zui ta lo zing kan tho chu A hma hran tawh lo. Zan lampang kan thil tawn chu hre reng mah ila, chhun hi chu a danglam a, kan ngaihtuah chhunzawm hran lo. Tlai lam a lo ni a, khua a lo thim chiah chuan hrehna riau hi ka nei tawh a ni. Ka thianpa chuan riak tawh lo mai ila a tih pawh chuan ka tlawm la ve tlat. Hemi zan zet hi zawng hre lawk ngat ila chuan ka riah lo tur zia mai kha. Zanah chuan tui takin kan muhil chu kawngkhar inhawng ri thawt thawm chuan min ti harh chiang hle mai. Ka thianpa chuan Enge? a tih that chuan kawngkhar ka lo ti vat a. Kawngkhar lam chu ka hawi kan hawi rual. Kawngkhar lah chu kan khar ngai chuan a lo la awm si a. Chutah le, bathroom atang chuan zai rat rat thawm kan hre ta mai a. Kan hmel a uang dun ta lo khawp mai. Tu nge i nih ka tih chuan a nui leh ta kar kar mai le. A ring lo na a a fiah a ni. Ka thianpa chu ka bul chat ah chuan lo tawlh phei in a che chang tawh lo hrim hrim a ni. Tlanfim chuan min bual tan a ni. Mahni pawh hlauh tawh nen kei aia dawi zawk ka la awmpui a nia, ka van ngei reuh tak em. Chutia thawm ngai thla a ngawi renga kan ṭhut lai chuan ke pen thawm bawk chu zan dang aia ring mahin kan hre leh a. Daw sawi lo chuan ka taksa chhung lam hi a khur thei hial tawh a ni. Hlauh ruk tawh nen bathroom atang chuan Tap thawm kan han hre leh ta mai chu. Tah hawm hawm kha ka chak berin ka hria tih lan a rem bawk si lo. Ka na ka buai ru tawh tak zet. Tlan chhuah te chu ka duh rum rum tawh a. Chutia ka ngaihtuahna ka kawm chu intihuai lui chuan intihuai luih chu a har talh tawh a ni. Ka thianpa chu hruaiin bathroom lam kan pan. Kawngka kan va pawt hawng chu le? Commode chungah chuan hmeichhia nge mipa tih hriat loh hi a lo thu kur mai le? Chutia kan en reng chu rawn dak chhuakin min han then khum a le? In hrethiam ve tawh mai ang. Mipa e ti lo chuan kan ṭe dun chel chul mai a nih kha. Ka vai ka bing mup mup tawh. Kawngkhar pawh kan chiang tawh lo. Kan ri teng tung tawh mai. Ka thianpa pawh kha a tap ring tawh nasa mai sia. Kawngkhar kawngkhar thianpa khawngei awm te ka ti nawk nawk ta mai a nih kha. Kawngkhar chu ka va hawng hlawl. Kawngkhar ka hawng tih leh ka thianpa awm ve tih pawh buai lai tak kha chuan ka hrechang tawh lo. Kawngkhar kha a lian ve nia, a chhuakate pahnih lah chu kan tawt em em mai si a. Ka harh chhuah leh chuan kan zirlaipuite chuan min lo din hual thap tawh mai a ni. Ka thianpa erawh ni kho hre loin a lo la awm chu niin An sawi dan chuan, Khatia kan Teriah khan lo harh hlawmin kei chu kawngkhar pawnah nikhaw hre loin min hmu a, ka thianpa erawh inchhung khum bulah nikhaw hre loin an hmu thung a, ka thianpa a harh hnu chuan tihian min hrilh a, khatia Kan hmu chiah si ai a, kan tlan kual vel kan tlan kual vel kha. Ka thianpa chuan che chang loin min lo thli reng chu niin a sawi dan chuan i hnungah khan pa lian deuh hi tlan ve zelin kawngka in chhuah dun hma hret khan min lo melhin min insiam chhiat khum a, inchhuak tun kha ka inchhuak tun kha ka hmu zuai Thil dang erawh ka hre zui lo tiin a nih chuan kawngka a ka chhuahpui, ka thianpa anga ka hriat kha, ka thianpa a ni lo tih chu ka hre chhuak hnuhnawh leh a. Tichuan, kan thawmhnaw te chu kan zirlaipui te chuan min va lak chhuah sakin, keini pahnih chu kan lut tawh lo hrim hrim a ni. A tawp ta.